le mi e peng zo kho peng um mi vialte fonh di hin thong som li thong som nga hrong kan si tu chu si dia phaka kan si di ti kha ka chim langmang mi si a ruang chu atu chu mi zapi do thlen nak si si dia pha kha minung long e do thlen nak si lo e tu cha chun ram leng um mi zong kha si dia pha kha lawngte kan si cio dih timi lungput te khan uh, thazaang chuah chin hna te ka vun chim ta ka duh mi si i pakhat te midang kongpi a si na tein tahchunnak a vun chim ka duh mi zei da si ti cun atu kan kan ral bantuk i kan hmuh mi atu kawlram pi a vun thong cu ma mi AA khe yakhain khe thong hni pakwa a rak i thong mi te khin se minung kul le sari ni rak thong mi te khi si i nihin ni cun za u law kawlram pi cun khi a ṭhawng ngaingai mi hriamtlai phu an vun i chuah cucu an sining te an mah nen kan chimh tawn mi zei da si ti si ahcun hlan lio i kan rak theih tawn mi an sining te kha mi pakhat yakhain pa kha mi zei hmanh nih yakhai na si kha dothlennak a rak thawh ve rak i tel ve tiah hohmanh nih an sawm hna lo ti si i Malaysia ummi si zongah ramthumnak a phan cangmi si zongah yakhai ka si man tiah an mah te an thawh hohmanh zong nih an hruaitu zong nih ka khapa a thawhtu pa kha an hngalhmi si lo i khuazai a um hmanh ken hngal lo hohmanh zong nih an va sawm lo sinatin yakhai ka si man tiah amah lungtho tein a rak thawh ti kha kan theihmi si cu khuazakip ah a ummi Yakhai paoh nih hin an thawh dih ti an kan te cunin thonghni pakul ah khan an ka chimh tawnmi pakhat zei da si cun Yakhai cu an phungki nih hriam an phorh piak hna ti si i cucu uar a um ngaingai Phungki cu puan an i aih tikah an puan tang ah hin hriam hi tampi an phorh khawh ti si. Cucu minung pakhat nih zun li zun nga he an puma an i ṭemh i a puan in maw pu- hri in maw an i ṭemh i makham puan nih aih i mi zeihmanh nan check hna lo hriam tampi an rak luhpi khawh ti si phungki nih mu. Cucu ka hei chim duhmi cu anmah kha uh, anmah i an rak tuah, tuahmi kha ni ni ah hin kannih Laimi cu an i yakhain cu Yakhai a simi minung paoh nih khan hohmanh nih rak tho ti tlang au hau lo in an thawh. Cunin an phungki nih biaknak hruaitu bak nih e, uh, hriam an phorh piak hna. Cuticun dothlennak an tuan i hinni acun khi zoh ṭih ngaingaimi dirhmun zong ah an phan Kawl rampi nih maw mi Nong Hlai ralhrang zong nih a ṭih zong ṭih ngaimi hna si. A ruang cu zetindah ṭihnak hna a langh ti si acun paleo ah khi ralhrang nih lu aa tim ngam ti lo cu. Mindat cu ka lut ṭhan lai a ti. falam ka lut ṭhan lai ti cun ton zang kan palet ka lut ṭhan dih lai ti kha aa tim cu ma mi cu si sihmanhsehlaw palewa cu ka lut ṭhan lai tiah ti ngam lo cu e e ka ṭih ti khi kan theih lengmang mi ka si bantuk in i kan nih cu khatluk in ee nih cun biaknak hruaitu nih an ṭanpi lio hna kan nih Khrihfa mi hna hi pastor te nih pulpit i ram dawtnak kong le ramkhel kong tlawmpal vun chim deuh a dok member nih CE chat khong si la kong ceih hau CE si kong ceih hau ma pastor pa he tikhi kan ti ton hna i kan rak pem lo nga ngai a poi ngai mi cu ka khasi i Israel mi hna ton bia khi kan zau long mang ase cun an do thlen nak pi khi zau lo an thruai tu khi pathian ne man bak mi hna sumu pathian rian tuan kan ti mi hna paul moses te joshua te aaron te paul khi zau hna lo achunin ke a vun kal thluahmah i chan chan in siangpahrang chan in zoh zoh sir law pathian mi hman lawng tein si cu ral atu cu ma mi dothlennak an ram an mah Israel mi ca dothlennak an tuah bak khi si cucu biaknak bak in a hram a bunh mi khi si cucaah cun nihin ni ti zong ah hin chim ka duh mi cu uh, Chinmi kan sinak kha zeitik hmanh i philh hna hlah usih law ram hnihnak kan phak zong ram thumnak kan phak zong ram chung ummi kan si zongah kanmah le kan si khaw tawk tein dirkamh hi philh i philh hna hlah usih ti kha chim ka duhmi si cucu lawngah kan ṭhawng lai. Kan ṭhawn lo a si ahcun uh, kan ralpa nih hin uh, kan tei ding caho man i ruah khawh kha si lo. Atu ah kan chim lengmang bang soft power te na hman i Hakha ka chung zong um a nuam ngai. zalong tein kan um kho hna i cucu soft power a hman rih ca a si cu ni ni khat ahcun kan tan cio lo sual a si ahcun teinak a hmuh te sual ahcun kanmah pawl zong hi a kan tei te lai i cucu a kan tei te tik ahcun hard power a hman te lai hramhram uknak kha si cang lai i cu tik ahcun ka hin nulepa kum som thum na cunglei nih cun ralhrang chan cu kan hngalh dimi ka se ralkap chan a rak har zia mu zan tim mit ku thawt lio te hna e e sayin check hei ti bantuk hram hram in vok tha tar chaw tha tar satil vialte tlaih di ti bantuk pota sui hei ti bantuk mu chunin kan mah le pum pawcawm nak ca nun pawcawm nak ca ti chaw kan kan in hmana dako an kan chu di in kan tlaih di ton hei ti bantuk khi si i ralhrang chan cu chim a khin cun a dong ti lomi khi si an chiatnak kha mu i tu ca cun cucu vialte kan ton hna hlan ah atu dothlennak a hen thazang chuah chin ri ko hna si na ke na zoh lai na lungdong kho men or na hnu na hmai na zoh na lungdong thluahmah kho men sihmanhsehlaw cucu vialte cu thazaang ca a hmang in mupi nih thlichia cungah thazaang a lak an ti bantuk in kan harnak le kan chiatnak vialte kha thazaang ah i lak hna usih law cucu teinak tu ah hmang hna usih ti kha tawi tein vun chim ka duhmi si e, lunglawmnak tampi ka ngei caan ṭham si la kan vun chim ṭhan ti lai